Helo, dyma ni'n parhau i ddarllen y gelen ar y tren, a heddiw ni'n mynd i ddarllen penod 11 a 12. Yn ôl yn ysbyty Maes Gwyn, cafodd y constable Ifor Llywelyn a'r inspector a oedd wedi cyrraedd erbyn hyn gyfle i edrych o ddifri ar y dyn clwyfedig. Roedd ei wyneb yn glwyfau i gyd ac roedd y doctor wedi rwymo'r fraich oedd wedi torri yn dyn wrth ei gorff. Beth amdano, Doctor? gofynnodd yr inspector. Ydy e'n mynd i fyw? Ysgydwodd Doctor Phillips ei ben. Mae'n adnadlu o hyd. Y peth pwysig nawr yw cael y gwres nôl i gorffe. Awr arall yn y sied na ac fe fydd e wedi marw, mae'n siŵr gen i. Mae ei fraich e wedi torri mewn dau fan, a wyddwn i ddim faint o niwed mae wedi gael tu Gadawodd y doctor y frawddeg ar ei hanner, oherwydd y foment honno, gwelodd fod llygad y dyn yn y gwely wedi agor. Dau lyged glas, a rheini'n edrych yn syn ar y tri dyn oedd yn ei wylio. Rwy'n ofni eich bod chi wedi cael damwen, meddai'r doctor, gan blygu dros y gwely. Ble rydw i? gofynnodd y dyn, gan geisio edrych o'i gwmpas. Yn Ysbyty Maes Gwyn, meddai'r doctor gan wenu. Daethon nhw o hyd i chi mewn sied ar ochr y reilffordd. Rych chi wedi cael damwen. Wedi cwmpo. Gweled y tri dyn oedd yn gwylio lygad y truan yn cau unwaith eto a bu distawrwydd hir. Oes rhywbeth y gallwch chi wneud, Doctor? gofynnodd yr Inspector. Mae gen i lot o gwestiynau i'w holi y dyn 'ma. Agorodd y llygad gleision drachefn. Na. Nid cwmpo, meddai'r dyn clwyfedig mewn llais gwan. Tro'r Inspector oedd hi blygu drosto nawr. Nid cwmpo? Beth ddigwyddodd felly? gofynnodd. Cael... cael... yn nhaflu. Gan bwy? gofynnodd yr Inspector yn gynhyrfus, ond oedd y llygad wedi cau eto a'r distawrwydd yn llethol. Inspector, meddai Doctor Phillips, mae'n rhaid i'r dyn orffwys, does dim ragor o holi i fod. Na! llais bloesg y dyn yn y gwely. Rwy am ddweud wrthoch chi, ond mae'r... mae'r boen yn ymraechu'n annioddefol. Aeth y doctor i nol chwistrell a photel fach. Gwthiodd nodwydd y chwistrell drwy dop y botel fach ac yna aeth at y dyn. Rhywbeth i ladd y poen, meddai, a roddodd frathiad i'r dyn yn ei goes. Nawr, ceisiwch gorffwys dipyn. Ond ysgyd ysgydwodd y dyn ei ben yn wanllyd. Rhaid i fi gael dweud wrth rhywun. Nawr, meddai, a gorodd ei lyged a daeth ei lais yn gryfach. Hans Bohm oedd y dyn anhaflodd i oddi ar y trên, meddai'n glir. Edrychodd y ddau blisman a'r doctor ar ei gilydd. Roedd hi'n amlwg fod y tri'n meddwl fod y druan wedi drysu. Hans Bohm, swyddog pwysig gyda'r Gestapo yn ystod y rhyfel dwetha. Cododd yr inspector ei ysgwydde. Roedd e'n siomedig. Teimlo'n siŵr erbyn hyn nad oedd dim synnwyr na gwybodaeth i'w gael gan y dyn yma yn ei ddryswch. Ond roedd y dyn claf yn llefaru eto. Hans Bohm, Nazi ifanc, Milainig oedd e'n 1944 pan gwrddon ni yng ngogledd Ffrainc tu allan i Caen. Ond Syr Walter Frost, esgus o Gymro, yw e nawr. Fe dwlodd e fi oddi ar y trên. Methodd y llais eto, ond ni cheodd y llygad y tro hwn. Roedd yr inspector yn gwrando'n astud yn awr. Roedd deuddeg ohonon ni ar batrŵl rhyw noswaith. bechgyn y gwarchodlu Cymreig pan gawson ni'n dala gan yr Almaenwyr. Fe fuon ni'n garcharorion am wythnos neu ragor. Roedd yr Almaenwyr yn ddigon caredig tuag aton ni ac roedden ni'n gwybod fod y rhyfel yn dirwyn i ben beth bynnag. Roedd yr, yr Americanwyr wedi ymuno â'r rhyfel erbyn hyn, hynny, a roedd yr Almaenwyr yn cilio, yn gorfod cilio. Fydden ni ddim yn hir cyn cael ein rhyddhau. Dyna o'n i'n feddwl. Ond rhyw brynhawn, doedd y swyddog pwysig ma'r Gestapo, y Capten Hans Bohm, roedd ei ofn e hyd yn oed ar ei gyd-filwyr. Roedden ni'n cael ein cadw'n gaeth mewn neuadd mewn hen ysgol wag, o dan glo, wrth gwrs, a y milwyr yn gofalu amdanon ni. Fe ddaeth Hans Bohm mewn i'n gweld ni rhyw brynhawn. Fe gerddodd nôl a mlân rhyngon ni, gan edrych i lyged pob un a'r nail. Anghofies i beth mor llygad â'r wyneb 'na. Llithrodd y llais yn ôl i'r distawrwydd eto, ond dim ond am eiliad. Fe ddechreuodd bom weiddi ar y milwyr, oedd yn bihafio fel dyn gwallgo. Er mai chydig iawn o'r iaith o'n i'n deall, fe ddealles i i fod e'n melltithio'r milwyr am wastraffu amser a bwyd arnon ni. Pam na fydden ni wedi cael ein saethu? Yn sydyn, yn ei gynddaredd, fe gydiodd mewn stengen o ddwylo un o'r milwyr a thanio arnon ni. Aeth bwled trwy'n ysgwydd i. Cyn i fi golli arna i'n hunain, fe weles yn yn ffrindiau i gyd yn cwmpo. Yn noswaith ni, fe enillodd ein milwyr ni dipyn o dir, ac fe fu raid i'r Almaenwyr gilio nôl. Fi oedd yr unig un oedd yn fyw pan gymerodd ein bechgyn ni i'r hen ysgol. Dai Roberts o Ferthyr ydw i, Cyn aelod o'r Gwarchod League Cymreig, ond wedi bod yn gweithio wedyn ar y reilffyrdd cyn ymddeol, fe weles i lun mewn cylchgrawn o Sir Walter Frost, na, nid Frost, ond y Cathral Hans Bohm. Ro'n i'n ei nabod e ar unwaith, ond wedyn, mi fues i'n meddwl, sut y gall y hen Nazi creulon ac aelod o'r Gestapo fod yn byw'n fras yng Nghymru o dan enw arall? Pan weles i fod e'n mynd ar y trip arbennig ar y Royal Scotsman, fe benderfynes i fod ar y trên. Doedd hi ddim yn anodd i fi, roedd gen i ddigon o gyfeillion yn gweithio gyda British Railway. Roedd y llais wedi gwanhau eto. Dyna ni nawr, rŷch chi wedi siarad digon, meddai Doctor Phillips. Ond mae'n i mynd ymlaen, a wnaeth e. Fe ges i gyfle arno pan aeth e i'r toilet wrth ei hunen. O'n i'n disgwyl amdano fe pan ddaeth e mas. Doedd neb o gwmpas. Mister Hans Bohm, eb efi, agorodd, agorodd i lygaid e led y pen. Wyt ti'n cofio prynhawn pan saethest ti ddeuddeg o Brydeinwyr? Ches i ddim dweud rhagor, cydiodd yno i, roedd y drws y trên tu ôl i fi, mewn eiliad, roedd e wedi agor y drws a ngwthio i allan. Dw i ddim yn cofio dim rhagor nes i fi ddihuno yn ymyl afon. Mi fues i bron a chwmpo iddi. Roeddwn i wedi taro 'mhen ac roedd ym mraich i, ro'n i'n ddryslyd iawn. Rwy'n cofio cerdded ar y reilffordd. Dyna ddigon nawr, meddai'r doctor yn bendant. Chewch chi ddim siarad rhagor. Ifor, meddai'r inspector, mae gyda ni waith i wneud, ond yn gyntaf fe fydd rhaid i ni ffonio William Evans i weld a yw'r plant wedi troi lan ac i roi gwybod iddo beth sydd wedi digwydd ma. A dyna penod 11, a dyma ni'n mynd mewn i benod 12. Ysgydwodd Bates guto fel cath yn ysgwyd llygoden. Yna, cododd e i fyny i'r awyr ag un llaw a'i ddal fan honno yn gwingo. Ateb y gŵr bonheddig! gwyddodd Bates. Neu! Dw i ddim yn gwybod! llefodd Guto. Rhaid bod braich Bates wedi blino, oherwydd gollyngodd ei afal yn sydyn a syrthiodd Guto ar draws y sofa. Dyw e ddim yn dweud y gwir, Mister Bates! Oedd y llais tu ol i'r mwgwd yn oeraidd. Fe fydd raid i ti roi mwy o bwysau arno fo! Chwarddodd Bates. Cydiodd y nwy glust guto a dechrau eu troi a'u sgriwio rhwng ei fys a'i fawd. Roedd y boen yn annioddefol. O, reit, fe ddwedai wrthoch chi! gweiddodd y truan, a'i lais yn crynu. Gollyngodd Bates ei afal yn y clustiau. Wel, gofynnodd y dyn â'r masg. Syr Walter Frost oedd e! Yn y distawrwydd, clywodd Mari fach a Guto sŵn anadl y dyn yn cael ei sugno trwy'r twll yn y masg. Pan siaradodd, roedd ei lais yn dawel. Mister Bates a Mister Hill, mae hyn yn mynd i newid tipyn ar ein trefniadau ni. Bates, cedi yn y ddau na, a dilyn fi os gwelai di'n dda. A dechreuodd gerdd ar draws y neuadd. Yn ymyl drws mawr y neuadd roedd yna ddrws bach yn y wal. Twll tan grisiau ydoedd. Agorodd y dyn y drws a'r eiliad nesa, roedd Bates wedi gwthio'r ddau blentyn i mewn a'r drws wedi ei fol-ffoltio o'r tu allan. Roedd hi'n hollol dywyll yn y lle cyfyng hwnnw, er bod y ddau yn gallu gweld llinell denau o olau o dan y drws. Roedd arogl llwch a henaint yn ei ffroenau. O, mam fach, meddai Guto, mae syched arna i, ac eisiau bwyd. Dwi wedi neud hi nawr, yndofe Mari? Roedd raid i ti ddweud, allet ti ddim diodde'r agor. Ro'n i'n meddwl i fod e'n mynd i dynnu 'nglistiau i bant, o'n nhw'n brifo o hyd. Be' sy'n mynd i ddigwydd i ni nawr? Wn i ddim. Ti'n gwybod pwy yw'r dyn 'na a'r masg, ond wyt ti? Na, dwi ddim. Sut gallen ni nabod e a'r masg ofnadw 'na am 'i wyneb e? Pwy yw e? Wel, Mari, dwi ddim yn hollol siŵr, ond wedi i fi weld 'i wallt coch e, rwy'n meddwl, rwy bron yn siŵr mai Sir Walter Frost yw e. O, Sodom a Gomorrah! medde Mari fach. Dyna fydde hi'n ddweud bob amser pan oedd pethau wedi mynd yn draed moch neu dros ben llestri. Rhywsut, neu gilydd, ar waetha'r sefyllfa a nifer yn y tywyllwch yn y twll o dan y grisiau, fe fu clywed Mari'n defnyddio ei dywediad cyfarwydd yn ddigon i godi calon Guto. Ond pe gwyddai beth oedd yn cael ei gynllunio ar eu cyfer gan Bates a'r gŵr bonheddig y funud honno, byddai ei galon wedi suddo i'r gwaelodion. Allan yn y neuadd roedd y masg ar wyneb y gŵr bonheddig wedi ei dynnu ymaith ond roedd yr ŵyn Siapaneaidd liwgar amdano, o hyd. Safai ar ei draed uwchben y sofa lle'r eisteddai Bates a Hill. Edrychai i lawr ar y ddau ddihiryn oedd wedi bod yn weision bach iddo fwy nag unwaith, roedd golwg ddig greulon ar ei wyneb. Mae pethau wedi mynd o'i le yn ddrwg iawn, rwy'n ofni, fechgyn. A dwi ddim yn teimlo eich bod chi'ch dau wedi helpu llawer arna i. Ro'n i'n disgwyl gwell. Be wnes i chi, Dod o hyd i'r corff, ond fe fethoch. Ond fe ddaethon ni â'r plant, meddai Bates. Doedden nhw ddim yn gwybod dim am y corff chwaith, oedden nhw. Na'r polis. Falle ei fod e wedi cwmpo i'r afon a mynd gyda'r dŵr. Gobeithio hynny wir, Bates. Ond nawr mae problem arall wedi codi. Mae'r crwt 'ma wedi nabod y dyn ar y trên, ac mae wedi dweud wrth yr eneth 'na. Gobeithio nad ŷn nhw ddim wedi dweud wrth yr heddlu hyd yn hyn. Fel wyt ti'n gweld, mae'r ddau blentyn yma nawr yn berygl mawr i fi. Fe allai'r hyn welodd y crwt 'na trwy'r binoculars da ni'n ni'n istrio i'n llwyr. Bah, fydd neb yn cymryd gair plentyn fel 'na yn erbyn eich gair chi, Sir Walter. Roedd y dyn tenau wedi mentro roi ei big i mewn. Trodd Sir Walter i edrych arno. Falle wir, Hill, ond allai ddim cymryd siawns ar hynny. Prin fod i eisiau dweud wrthat ti, fe fydd raid i ni gael gwared o'r ddau yma nawr. Maen nhw yn ein gafael ni ar hyn o bryd a rhaid i ni beidio colli'r cyfle, gwynnodd y dyn tenau ar y soffa. Yy, syr, dw i ddim am fod yn rhan o unrhyw gynllun i ladd plant. Yn sydyn, roedd Sir Walter Frost wedi tynnu pistol bach du o boced ei ŵn lliwgar. Ysgyrnygodd ar Hill. O, nag wyt ti wir? Wyt ti'n gael dy ben yn rhydd nawr, wyt ti? Wel, chei di ddim. Wyt ti yn y fusnes ma gyda Bates a finne. Does dim tynnu nôl i fod nawr. Os na wnei di beth rwy'n ofyn i ti wneud, mi saethai di farw! Crynai Bert, Bert Hill yn ei sgidiau wrth weld yr olwg ofnadwy ar wyneb Sir Walter. Wyt ti'n deall? gofynnodd hwnnw wedyn. Y, y, ydw, meddai Hill mewn llais bach. O'r gore. Nawr te, dyma'r cynllun. Mae gen i iot yn harbwr Caerdydd, y Daisy Belle yw ei enw hi. Nawr, rwy am i chi fynd â'r plant heno a'u cloi nhw mewn carb caban ar yr iot. Aroswch chithau ar ei bwrdd hi dros nos i ofalu na cha nhw ddim cyfle i ddianc. Fe fydd raid i fi neud tipyn o waith fan yma heno a bydd raid i fi aros nes bydd y banc wedi agor bore fory. Dwi am godi swm go lew o arian gan mod i'n bwriadu bod allan o'r wlad mam dipyn nes bydd pethe wedi tawelu beth bynnag. Fydda i gyda chi bore fory tua hanner awr wedi deg, fi a Wilkins y gwas 'ma. Mae'n hen forwr profiadol. Ar ôl i ni gyrraedd, fe gewch chi'ch dau adael yr iot ac fe fydd popeth wedyn yng ngofal Wilkins a finne. Fe fyddwch chi'n rhydd i fynd ble fynnoch chi. Fe fydd y trefniant yma'n plesio Hill, Mister Hill, hyd yn oed, mae'n siŵr gen i. Fydda i'n gofalu am y plant ar ol i'r Daisy Bell hwylio, mae'r môr yn ddwfn iawn, on'd yw e? Gwell i chi baratoi i fynd nawr, mae 'na ddigon o fwyd yn yr oergell ar y Daisy Belle, wrth gwrs, ond gwell i chi gael rhywbeth cyn mynd, fe gaiff Wilkins ddod â phryd oer i chi nawr. A, a'r plant, Sir Walter? Ni orffennodd Hill y frawddeg. Gwgodd y gŵr bonheddig. O, o, o'r gore. Y plant hefyd. Ond rhaid i chi beidio bod yn hir.